Helo bawb, a bod y da i chi o Withington, swydd Gaerloyw. Fe dwi wedi dod heddi ar um, daith mas UCAF. Um, wedi sôn am UCAF mewn fideos eraill ar, ar, ar y sianel yma, ond uh, wedi bod yma o'r blaen wrth gwrs. Felly na i roi link i'r hen fideo, fideo o'r tro diwethaf i ddod yma, yn y disgrifiad isod. Ond uh, beth yn ei wneud heddi? Wel, wrth gwrs, dyn ni'n chwilio am ffosiliau. Um, ffosiliau Jurassic, ni'n chwilio amdanyn nhw heddi, um, a'r cwpl o geiau fferm yn yr ardal. A dyn ni'n gobeithio dod o hyd i digon o ecinoids heddi. Hynny yw, mae'r lle'n enwog am i ecinoids. E. Felly, gawn ni weld. Beth? Felly, mae bobl wedi mynd a dechrau chwilio nawr, a dyn ni, fi, hynny yw, fi, Mark a Def, yn mynd i chwilio yn hunain nawr. Felly, croesi bysedd. Dyma ffosil sy'n eitha cyffredin ar y safle yma. Um, olion trigonia, ond mae'r gragen ei hun wedi un dreulio, felly ti'r gragen ddim yma dim rhagor. Dim ond ôl y gragen. Weithiau mae angen cloddio neu hollti cerig neu weithio'n galed i ddod o hyd i ffosiliau. Ond ar y safle yma, na gyd sy'n angen yw cerdded ar y ca ac edrych yn agos ar creigiau ar y llawr. A dyna sut ni'n ffeindio ffosiliau yma. Mae'n neis achos uh, does dim angen wneud lot o waith am un waith. Just cerdded a mwynhau yn yr hael. Dyma ffosil fydd yn gyfarwydd i unrhyw un sydd wedi bod i rywle fel Southern Down. Um, Graifia. A dwi ddim yn cofio dod o hyd i greffiau yma o'r blaen, ond fi'n gwybod bod nhw'n, wel, bod nhw'n eitha cyffredin yma yn ôl Marc. Felly, na ni, na dy un cynta yn eddi. Mae'r ffermwr wedi troi'r pridd yma yn arbennig i ni eddi. Ac war y teg iddo fe, mae wedi wneud yn haws o lawer i fod hyd i ffosiliau fel y graifia yma. Chi jyst yn gallu gweld nhw ym mob man, sy'n eitha neis. Beth arall ni'n gweld fan hyn? Wrth gwrs, yn disgwyl bydd pawb, ar y, uh, pawb sy'n gwylio'r fideo yn gweld pethau ac, uh, ac yn gweiddi arna i nawr i stopo. Gan bod fi ddim wedi gweld nhw. Dan bach o dygonia fyna. peth i'w wneud pan chi'n uh, chwilio am ffosilau safleodd fel hyn yw peidio cerdded yn rhy cyflym a stopo a, a, a chwpi lawr a, ac edrych yn agos ar, ar y cerrig achos dyna sut ydych chi'n ffeind o'r rai bach fel darn o, o gragen yma. Dwi'm yn siŵr, ond efallai, gall ni fod wedi dod o hyd i trigoniau cyfan yma, felly na i lanhau hwnna gatre i weld, ac yn amlwg mae yna gragen ddeiglawr arall yma hefyd. Ond ie, mae'n apus ffeindio hwnna. Ac wrth i fi gerdded lan y ce, wy'n dechrau gweld mwy a mwy o'r brachiopod yma. Felly llai o gregyn deiglawr a mwy o frachiopods yma. Ond mae yna gregyn deiglawr hefyd wrth gwrs, ond llai ohonyn nhw. A wedyn mae yna brachiopods rynconellid, fel yr un yma, a'r un yma. Dyna beth uh, weles i'n gyda. Ond hefyd, chi'n gweld fan hyn, um, mwydod serpwylid sydd yna, sef yn Saesneg y fanworms. Dyma'r fath arall o fraci pod sy'n gyffredin yma, sef terbratwlits. Dyma'r fath arall o fraci pod sy'n gyffredin yma, sef rinconelid. A beth yn licio am rhain yw os ych chi'n edrych ar nhw o'r ffrynt fan hyn, maen nhw'n edrych fel gennau sy'n llawn danedd sy'n mynd i'ch cnoi chi. Aaaa. Wedi dod i'r ail ger byn hyn ac mae'r uh, craig yma tua'r un oedran a dyma craig yn ddeiglawr. A dyma ni. Mae llawer o gragen ar goll yn anffodus er bod chi'n gallu gweld rannau ohoni i fan hyn. Chi'n gweld uh, cylchoedd bach fan'na, dyna ble roedd yym blew wedi cysylltu â'r gragen. Ond dyma'r ecinoid Clipeus plotti, a dyma'r un cynta wedi ffeindo heddi. Felly, da iawn. Uh, yn lleol, maen nhw'n galw rhain yn Chedworth Buns, a ro'n nhw yn ystod uh, y canol oes, roedd yn defnyddio'r rhain i bwyso cynnyrch achos bod un o'r rhain yn pwyso tua pwys, felly maen nhw'n ddefnyddiol, neu o'n nhw'n ddefnyddiol am hynny hefyd. A dyma clipiwrs arall. Dwi ddim yn gyflawn, wrth gwrs, ond chi'n gallu gweld mwy o'r gragen yma. A chi'n gweld y patrymau. Dyma dop y gragen. Beth o'n i'n dangos ar yr un diwetha oedd y gwylod. Dyma dop y gragen. ac roedd rhaid yn byw jest o dan yr arwyneb. Yn gwmwys fel sand dollars heddiw. Ble mae yna garreg galch, mae yna galsit hefyd. Dyma ddarn o galsit. Chi'n gallu gweld siap y crisialau yn fyna. Dyma tu fewn i gragen ddeiglawr. Hynny yw, mae'r cregyn wedi mynd, a dyma beth oedd ar y tu fewn. A fi'n meddwl... Beth yw A o'n i'n meddwl taf darn o glipius oedd hynny, ond nege. A fo. Mae'r glaw 'di cyrraedd, ond cofiwch fod 'na ddim fath beth â tywydd gwael, dim ond dillad a'n addas. Felly, wedi gwisgo nghot i nawr, mynd i gario ymlaen. A dyna fi wedi cwpla yn Withington am heddi. Uh, mae'n fideo eitha byr y tro yma, yn gwybod, ond gobeithio bod chi wedi joio fe. Um, na i ddangos uh, lluniau o'r ffosiliau nath pawb ffeindo uh, ar ddiwedd y fideo fel arfer. Um, cofiwch hefyd, os ych chi eisiau dod ar Daith Mas fel yr un heddi, gallwch chi ymuno ag UCAF a bydd y manylion ar y sgrin nawr. Felly, yr unig beth sydd ar ôl i fi wneud nawr i weid hwyl fawr, a hefyd cofiwch os ych chi'n licor fideos yma, os ych chi eisiau uh, gweld un o'r fideos mi'n rhoi lan yn y dyfodol, cofiwch dan ysgrifio isod a hefyd clicio ar y gloch er mwyn i chi beidio colli mas ar fideos y dyfodol. Iaw, na ni te, hwyl i chi.